you are a downgoing artist, you want to produce something kabla uende nyumbani, or unaweza kuja hapa uh, Live Dream Studios. Yeah. Eh.
eh Oture jamani. Eh, Oture jamani most joke. Downcoming na downgoing ndo boga winge. Down, down, one, one, two types of artist. Oh. One year upcoming artist. Toki down going artist. No down going to eh. gina ina maana. Down going artist.
Gata down going artist. Down going artist nga mwasa mielo. Moa mielo moa mielo. Matindo mielo rekende. Nga netinde rumbo no. Ah ah madoka wacho. Baro kawacho. Koro eh ven mm. bwana ingama imbe isani. Yaneno kibeti engineer mos joge. Oh. Mm. Oh, nyinga mo nyinga nyinga, nyinga man mawake mo. Kuonge wach no stage name. Stage name. Eh.
Otus Jawas. Otus.
Hmm? Otus Jawas. No, Oture Jawaya.
Oture Jawaya.
Baba Rude.
Baba Rude.
Baba Twins.
Eh. Ng'ato nopenja kachacha ni uh, in gadier ni ati mago nyithindi koso wadwa mi chiegi kong'o mondo wang'e kuma nyithindo noyaye. Ah, ah koro eh.
watime gini opposite. Uh -huh. En mamiya uru jaode. Ng'awo nopenji no. kata ka ine kata ka ine mishuku kane mashuku ta achwa je jaora eh. eh, paka nyombo to wabiro neno kaka watimo idea ni koro thule o ma endi en chenro marwa mabiro nwa o ticha dek ticha dek mm. o kawuono aneno ka un ka gi mkubwa kabisa kendo aneno ni ber mondo walimre uru kaka wan jok ma joluo ber kwa wacha achiel ariyo adek un kaka in kaka othure jawaya ere kaka nibiro makoro uh, ibedo thule jawa ing'e ni wachako kodi ok adwa ne chak gi boss boss kosi wuoyo to everything finish oh. eh ere ere kaka ichopo live dream studio ma kawuono ni Ateng'eyo kila kitu to mpango Nyasaye. Mm. Okinyal ng'eyo. Koro chieng' moro ne nindo, ine ine odi, Jehova odwong'o dhoot to opangoni mm. to koni ni dhi live dream. Ayudo kondik dhoot ni live dream studio. Othuri jawayo me jakanye chaknwa chaknwa gi home. Ija kanye? Ana oduga nya ogunja. Oh. Mm. Ija ogunja ogunja. Mm. Okay. Wonyo. Wonyo. Te, uh, Nairobi kati chopo nang'o baba? Nairobi ka ing'eyo Nairobi chopo na Nairobi mm. ne ok ang'eyo aparo ne nitie an ngolo nachako gi, gi, gi dala chon okay e be nachako e church ka ja form two kam okay koro ma ikwong ibed e church for some time yeah Church be abet abet, hapa ni church ya Benene na daraja makela ya wangalaka.
Odhuri yuko nini bwana church ne mana dere daraja. Mikalo go mondo mi ong'e piano. Eh. Koro piani chako e, e, piani piani chako gi gine. E, cha, e, e, piani chako gi e, e, e church. E Anglican ka.
Eh. Ambira SK. Okay. Joge mogo la oko. Mm. Ma, mage jopuonjni mokwongo. Mabe gigole e skul kadhi go pia kadhi puonjra piano. Mm. Adhi skul ta puonjra piano. Bang' mano mm. adonjo band moro na piti jangoma. Eh. Mm, mano kore ng'ama rwaka e ayaja. Okay.
Wanyone wanyone wanyone. Eh. Chako tamba gocho ng'ato na je jaseme ongili jagem. Eh. So safacha mai Nairobi. Mm. to ne en boy moro ni Steve Ojanam. Steve Ojanam. Mm. Mhm. Nobiro ero newaromo to wawuoyo wer mamit tagone piano mamit to waloso kendo team Eh, marwa. Steve Steve ang'eyo Eh. mano is a great musician. Oko thumbe ma moos. Mm. Oko thumbe ma moos Steve Ojanam. Janam janam.
Eh. Aha. Koro waloso team marwa ji adek ne an Steve Og boy moro Daddy Nabado. Eh. Koro ne nitie Bahati tu noyudre ne obiro golo thumbene moko Nairobi ka. Yes. To kono na ah, ba owach nadhi kenda lakini ok anyal weyi eh. in ma lweti ong'iyo gi sauti na wadhi uh -huh. mm. koro wawuok wabiro men 20 20 19 2018 2019 kama mm. mm. wawuok wabiro uh -huh. Hestet wakwongo nyono. Koro abi Yen by then ang'e nabiro tadok. Koro hmm. abiro tadok adonjo la kisama kanyo. Wadhi one studio mwakwongo dhi. One studio kwa Elvis. Elvis. Mama ne be producer makwongo ng'eyo. Eh. Mano kure safari na gi Nairobi. Eh. Mane kana nyono Nairobi. Ating'e ni sane ing'ama jawaya. Uh, adwa ng'eyo ni to ere kaka koro waya to chako tenore ma kendo koro sani taneno kidiyo piano maber mm. uh, uh, mm, ing'e mulo kompyuta inyalo rekod ng'ato mm. ing'e ni nitie joma ng'eny makia ni irekod ah, eh, koro ere, ere kaka recording ni to ning'eyo waya ero nichako gambera mm. SK iri itu studio sasa mm. the time mane wa mane Steve otimo recording no mm. kane osetieko recording none obe no ji dok dala do eh. to producer Elvis one studio nowuoyo koda to konano boy na kaka nubiro ji adek mm. ji ariyo gi nyalo kwongo dhi en Steve gi boy machielo miluongo ni Dadino but in nyalo survive mm. nyalo survive lweti ber in dong' ka Mm. koro atemo bet e ode kanyo matin
Koro itemo wacho ne Elvis ema okuongo hosti eh Nairobi kaendi. Elvis Makafi be Eh.
seche mna ni ode no mhm, sama notimo production Eh. nachung' e toke pod ok oseta free comp ne Mm. ing'iyo kaka oklik koni mm. oklik kocha eh. gigi kia but ing'e kumodhiye aneno kaka oklik to bul biro koro eh. penjra ni to bul ni omor sadi to orwake e kompyuta ka nang'o eh. onge ng'oni ajani odonjonje kompyuta tolose ma gini beda beda gima maber aparo nobeno pi mamos to neno ni boy ni gombo ng'e gimoro mm. to losona ka stool moro ka mared wariwoga mared gi blue mared gi yellow eh. koro loso to anabet e bathe ango tonge na madongo gi eh, wang'i to dongo adier eh. ang'iyo to madakan be gima kisomo dakikan te mm. madakan matin akano e wiya ka malalal malalal do mm. mane lal ng'eng' Mana kano ne ti. Ang'e capability mar wiye. Malal ng'eny. Malal ng'eny molo mabet ne mabet ne kano. Mm. mm. Then achako uthi studios mopogore ah, na uthi ni upcoming studios gi. Uh -huh. Aromo producers. Uh -huh. Aromo producer mon kahayo chako puonja kiloso vocal. Eh. Uh -huh. Mm. Wadhi adhi kamano. Mhm. Mm then ginen kinda eh. ginen kinda then sometimes be

namedo nyaka gi YouTube mm. ma bende boy na machiele mno chano nyaka gi YouTube an nake kata ni ni ni anyalo somo gi online eh Oh, koro okay. Eh. Koro uh, japuonjo mi matin in eh. bende ichak imanyo moko e YouTube ka. Eh, YouTube gintie.
Oh. Kadwa clean vocal. Uh mhm. -huh. Adonj YouTube. Uh mhm. -huh. Then gini ber kin gi machine. Kionge eh. machine, mm. idhi some ot to dhi lal. Ng'en Okay. kiki- kidhi kiwacho e YouTube online kamano titime. Eh. Imake piyo piyo. Alright.
Mos mos kamano. Aha. Sometimes kadok dala limo sauti rumba. Eh. Kadhi kaod fibe. Ah, sauti rumba be i- i- ibedo go matin. Nalimega.
Eh. Eh, sauti rumba nalimo maber. Okay.
Aneno gik motimo be kapenje kotamore. Seche Eh. moko adhi kalekra baba yao. Eh. Aneno gik motimo. Mhm. kapenje be kotamre dwoka okay. san kama itimo koro an ang'eye through ji mopogore lakini ng'at mokwongo mako lweta eh. en Elvis Makafimbi bas mana kaka iwinjono endo maendi iluongo ni iluongo ni uh, Othure Jawaya Othure Jawaya iwinjo kaka uh, kono wastoche kacha matin kaka nochako uh, nyaka sani Othure en ng'ama nyalo timo production ne ng'ato koponi ati in gi audio production ne joma samoro nena neno othure ka giromo kodgi kuonde mopogore opogore inyalo paro ni othure en aena jawaya mano mole othure en ng'ama timo production emomiyo kawuono wawacho ni a celebrity gossip let us bring these uh, our artists uh, you know we expose them so that at least you know what somebody is doing is here at live dream studios wale ambao wanataka kutoa ngoma

Jina kamili?
Jina langu kamili ni Felix Onyango Meta.
Felix Onyango Mete. Meta, oh, Meta. Meta. Meta.
Yeah, yeah, yeah. Felix Onyango Meta. Yeah, yeah.
Felix, utuambie uh -huh. nyumbani ni wapi? Okay, Ann. Mhm. Mm Awuod Kisumu. Ija Kisumo.
Kajulu.
Ya watu kare Kiswahili na chandra go dango ya. Awuod mambo leo kanye endo. Eh. Kikadha kadha kanyo matin merie kamoro ni geta. Eh. Kichopo geta kanye endo nitie kijiji moro piny kanye endo ni loka kijiji. Eh. Kar wiche dhano kae ndi. Eh. Kona kabongo kanyo. Eh. Mane thurwa. Koro ija Kisumu. Aja Kisumu Kajulu.
Kas, yo, o- okay, ija Kajulu. Yeah. Okay, koro wanyalo tiyo ni ija Kajulu. Aja awuod ki- awuod Kajulu, ok aja Kajulu. Awuod Kajulu.
Nakiani gima tin no dhi chwanyo yawa. Gima Ah. tin no dhi- awuod Kajulu. Ah, ah, no. An ok aja Kajulu. Man, aja ka a- awuod Kajulu. Eh. Jo Kajulu mago jo ubigo. Okay.
Ja mano ga ubigo. Okay. Awuod Kajulu. Okay. Yeah, yeah.
Mana kaka winyono endo, ok ikonwa ni to in Mana stochi matin, mana stochi matin. Gigi ni nonyuoli to uh, babu wumi iti chako tich. Chaka chaka ah. bedo producer.
Cause ah, uh, no. Mm.
No, ka, ka nonyuola ok nang'e ni anyalo bedo jathum. Eh. But due to life kaka life dhi. Uh -huh. eh ang'ama nonyuol to nitie tich mana tiyo mhm. okay production mhm. ok pok abudhe ahinya eh. but sani an gimoro around 2 to 3 years eh. nikech eh, production apuonjora kapod an kamoro ni dandora najadhiga mo studios matindo nindo gi endi kawuotho e studios Mhm. to aneno gima jo stu- producers timo Eh. koro from kanyo Mhm. ema ne abedo gi siso mar timo production Eh. koro Japeto creator space. Mhm. kana ajadhiga samoro abangwase Mhm. samoro nadhi barikiwa Aha. samoro aba studio moro ne nitie lakisama ka iluongo ni mziki safi Mziki safi. eh, Eh. mane otelne gi ken Ken? koro ken Okay. Eh, sio ma kanyo iluongo ni ken Mm. koro mziki safi kana adhiye to ne nitie jama moro ni moses Mm. koro yawuoyige mane atemo penjogi ka neno ka gibet e kompyuta kacha cha tatimo penjogi ni to bwana to ka itimo nang'o Eh. ka itimo nang'o Mhm. koro ne ginyisa ni bwana kidwa dhi ka titimo kama kidwa dhi ka titimo kama kidwa timo ma titimo ma exactly kidwa timo ma tich itimo macha Yeah. eh koro tok mano endo ok ne abedo gi lony maber Mm. E, ochuno ni koro kaka ne achako live stream koro nachake achaka ka pod gik mang'eny mane pod akia mm -hmm. but oh, koro ichake ka in gi lony but exactly, ok mang'eny but ok mang'eny eh. koro anana gi lony mang'eyo anyalo rekodi mm -hmm. but koro lo gimoro kaka loso beat nang'eyo but ok anyal go keyboard eh. koro from kanye ende ma koro waduogo waromo gi othure jawaya eh. koro othure jawaya kane obiro gi idea mm. nomora sana nikech ideas mane en go ne aneno ka wanyalo dhi mbele maber mm, mm. koro kobiro wachako konyore kode mm -hmm. koro sama onyalo loso beat kacha cha eh. to kotieko loso beat onyisa ni feli record mm. to a record kanye endo koro ayudo kamane kaka ne wadhi adhiya kode matin tin matin tin mochopo kama koro wan gi lony makare mm. yeah. masani utimo recording masawa sani endi kidwaro recording ma, ma, ma, ma nyangafu to Eh. be a live dream ka live dream yeah nyakore mogi mana kaka ineno no endo maendi wan uh, live dream live dream yudore kayole junction kayole junction kopo ni chopo shell uh, uh, go namba go namba mono iseneno piny kanyono endo go namba mondo itudri gi fela Feli, sorry, Feli engineer. Feli engineer. Feli en ng'at ma jaluo ma ong'eyo gimotimo kendo an gima mora ni kopo naneno ka ng'ato timo gimoro maber tadwaro ni mondo ochorre mbele nikech ang'eyo ni sama achore mbele matin to in bende ichorori in bende ichorori en bende ochorore Nang'o? Nikech nyaka wamakre kore kwa nyalo dhi mbele. Gik moko matindo tindo mag nyiego, Omari uh, nigi nyiego gi, fe, gi Feli, Feli nigi nyiego gi Omari will not take us somewhere as Luos. Koro ng'e ni kopo ni isechako timo gini, exactly. koro in celeb nikech uh, celeb edong biro ga irga. Mana dier. Eh, celeb mokwongo ma Mose biro ka en othure jawayano Mano adier. mutimo go geno Eh. eh, celeb mar ariyo Mhm. en eh, en simba simba ni celeb Mhm. simba ni celeb marach koro oh, isedonjo e field mar celeb Exactly.
ang'o ma wanyalo timo kaka joluo mondo wariwre kanyakla nikech ing'e ni jago piano producer mago te to konyowa e, e thum kaendi yeah. iwinjo kata obed mana gospel artist nitiere jok ma nyaka gimakrego kore ka wer bet wer ok inyal wer ok nyal bedo wer kok otimne production yeah. e, koro in kaka producer en ere gik gimineno kaka uh, mwanyalo medo e luo ka mineno ka inya wacho ni Oh, kaka producers moko gima nyalo kwayogi ni gitim kata kaka jothum kata kaka jango nikech in to koro eh, thum yagi ka yeah. eh.
okay gima nyalo wacho kuom producers mm. kata kuom jothum eh. record uh -huh. en ni mokwongo sama idwa timo gimoro mm. kuong iket chunyi e gima idwa timo mm. ae mar ariyo lam nyasaye yes. nikech gimoro amora midwa timo ka kikete Nyasaye to ok inyal succeed. Mm, muma wacho ni gima watimo kok wakete to mano ka yiem nono. Yeah. Mm. Koro sama isedhi mi iketo Nyasaye wach midwa timo kata thum midwa record kata anything midwa timo e ngima mari. Mm. Sama ike- iketo Nyasaye to ibiro time maber. Ae mar ariyo, waberu jo moherore. Ma sama iwinjo ka wadu chandruok moro mako, Mm. nyaka igori kuome. Mhm. Sama igori kuom ng'ato, samoro nyalo bedo ni lweti ni nono, ionge gimoro, but goruok migorigo kuomeno at least nyalo miye teko moro oneno ni ah, kara jowage ni koda kamoro achiel mm. apani mano mage e weche ma kapo ni wabedogo kata gik ma kapo ni wanyalo timo kaka wasanii to wanyalo achieve ngima marwa mondo odhi odhi mbele mm. exactly mana kaka iwinjo no endo mae e kom sina tabu minena wiro rano abedi abeda dakika matin adhi mana chungo maendi iluongo ni feli engineer mar life Dream Studios. Kayole. Koro, uh, ingeni imiyo wamiya general advice, but ok imiyo wa maybe some of the problems muneno kaka producers. Mana, ma at least wanyalo ng'eyo kaka umari uh, anan gi production but uh, production na do not deal with audio. iwinjo an mara mako watimo editing waketo mar mar ing'e ni onge gima manyien mimede eh, Yeah. mana effects nikech wan wamaki but un tung'e ni uchake from zero in fact uh, i can describe this part to be the kitchen of the music Yeah. kumitede milose maber iwinjo Yeah. koro un ere chandruok muneno kaende sana sana manyalo gonganisha one or, one or two kaka moro nitie mana winjo mang'e ni samoro inyalo weyo en ni iloso ni mari beat mari ochwado ma thumo hit thumni ka kiny japeto biro kiny imiyo japeto beat ni embe kendo odwa chwado achwada kendo bogoaga ni embe mondo hit eh, gini uneno nang'o but nawinjo ka jomoko wacho ni An ok ane problem gi beats. Beats kopo ni uh, imiya to ng'ato be ochako mi. No, no problem, wende wopogore. In according to kaka in according to your understanding kaka producer. Nitie problem gi ma uh, oningu change koso
okay, gima, onge problem. Gima timre gi music mm. music nigi challenges mang'eny mm. first of all kuom jok ma watimo negi recording Nitie ng'ato chunye nyalo gombo recording lakini ofu kech woko oonge pesa. Eh, Chunye but to odwa gombo, gima ber. Lakini odwa gimoro maber. Mm. Koro wan wanyalo advise msanii ni matin ma in go no chak achaka nikech kiketo ni kuno to ok inyal kuno pesa. Mm. Pesa masani mondo ikune ni tere bank to tere bank kucho chieng' mibiro gole nyaka ng'adi. Mm. Koro wanyalo mana nyisi ni bi gi matis ma in go no to wabedo piny to wawinjore mm. sama osewinjore to wachako timo ni music mm. kech sama ibiro mwachako ni recording wanyalo timo keto beat wanyalo chako beat sama waketo ni beat kacha at least matin ma in go no sama iweye idhi bedo gi moral ni ah asechako gimoro production mar uh, life dream kacha we mondo ka chap mondo adhi adhi gi gima an go kendo achak atim nade achak agol Mm. koro mano e moral mwamiyoga wasanii matindo ni sama ionge gimoro bi abiya mondo wawuo nikech samoro biro ni no nyalo inyalo a gi advice moro manyalo konyo future mari yes biro ni no nyalo keto gimoro at least kata wan be inyalo miyowa idea moro Mm. ma wabed wabed gi gimoro yeah. aye mar ariyo Mm. korka bit kwawuoye bit tegemea ni to wendi dhi nade mm -hmm. kech samoro nyalo wendi nyalo dhi ka wend ng'ane eh. but beat ok waheroga beat machal nikech sama wa make beat machal to wachal jok ma ok ilonye gimitimo eh, sama ilonye gimitimo we, we lack creativity yeah mm. sama ilonye gimitimo nego bed ni kibiro tabro mi beat mari mm. osipna ni kobiro tabro miyo beat mare mm. kata client ma watchwa sami mm. biro waloso ni beat mari yeah. koro ok wanyal miyi beat mari ema hmm. gone ng'ani to ema gone ng'acha cha mano ok oyienwa to, to uh, uh, ajathum yeah. abiro oh, ni bwana in ema igolone indawer digo ni e an to ema agolone ga indawer mm. ok oyudo ka in ema igolone indawer ing'e neno bit mar inda cha eh, bas en ema koro nitie thum moro maparo madhi bwana gi bitno mano be oyienwa timo koso mano to koro ibiro itimo trespasse No, mano mano abro bedo ni achal ng'ama ochayo msanii magolo ne thumno nikech eh, sama golo ne ng'ato thum, Mm. sama loso ni beat, mano beat mari. Mm. Sama I own it.
Yeah. Nikech Ah. ni ichule. Eh. Emomiyo ne walose mwamiyi Mm. beat ama wa- ne warekod ni thumno Mm. mwamiyi. Koro sama abro gewo ka sheria ma kawo beat mari achako amiyo ng'ama chielo, mokwongo abro chalo ng'ama jagombo sana. Mhm. Eh. Mar ariyo achalo ng'ama ochayi nikech sama ibi dhi winjo ka beat mari amiyo ng'ato mm. to nyie chulo bidno mm. nitie kaka ok wabi tiyo inyalo ringa sami ringa to asepoteza client mokwongo mm -hmm. koro kanyalo poteza gi adek mano tiende ni studio no en gima yot mondo podhi idhi dala exactly mm.
koro studio kidwa maber los nalosa kila ng'ato bit mare mm -hmm. bit ok en e thum thum en gima igolo e dhogi wach midwa wacho cha mache gima dhi loso thum to samwa loso ni beat beat ngata ngata nyaga onyalo bedo rege onyalo bedo angla onyalo bedo bongo mm. yeah ngata ngata nyalo tiyo kode exactly ngata ngata nyalo tiyo kode ngata nyalo tiyo kode mm. but sami dwa wer type of thum idwa wero no en thum mane ka en owangla to ng'eni ma to en beat mar owangla mm. to mane kama koro nyalo direct go ni beat okwami ng'ato beat mar ng'ato waloso ni beat mari tigo thumi koro kwasegolo thum wamiyo jopiny jopiny ema koro biro amwa ni thum ng'ane mit kata thum ng'ane rach Eh, e audio production kaende kwa an, an, an ang'eny ga e, e video production Yeah. but eh, e video production wan gi qualities kata mag kamera gik mitiyo nigo Yeah. luwore gi pesani yeah. eh, luwore gi pesani Nitie moro minya miyo amiya aluf apar to achwadu nigo awiye awiye ichwade ichwade ichwade mm. to kendo wuok kendo be ena ena video na mara adier eh yeah. to un audio ka uh, umbe un gi qualities ma iwacho ni umari pesa ne tin into kore ga japeto marwa japeto kasto ni oh, mari into kore chulo pesa mang'eny koro into kore chori japeto marwa japeto yeyo kaluongi undu time nang'o wanto video kocha mito mera Ah, Nina no. tumiye pesa matin kech ing'e ni video to luwore ni idwa ni otime nang'o yo ma iketa keta tere wote isemiye ka pesa ne tin to un audio okay wan korka audio mm. ing'e ni good production sama itimo gimoro we timo ni ng'ani pese tin kata ng'ani pese duong Mhm. tim atima gik moko machal nikech ng'ama pesa ne tisni kiny noidh ngas pese biro bedo maduong to ng'at ma samoro neno pesa ni duong'ni kiny samoro nyalo lor piny pesa nyalo bedo matin ah, koro sama watimo production eh, feli uh, mano tiwuonde bwana wang'eyo selepegi bwana weuru riambo jogi jogi ibiro konyo sama pesa ne tin no to manyi exactly. ka pesa ne duong' to dhi e ng'ama golo madongo ka okay.
gimonyalo wacho eh. wang'iyo ni to ang'o momiyo nyo it nikech sami it nitie kama nyi gole gini momiyo nyi it Mm. nyi gole life dream koso nyi gole kama ng'at madwaro pesa maduong' cha Ah, wacha wacha ni opposite mar life dream en uh, death wake koro ni gole life dream koso death wake yeah koro eh, kigole life dream eh. kidwa dhi mbele nikech eh, samoro Mm. wendi mamitno samoro nyalo chungwa kata wan Yes. ok wagol ni wer maber nikech samoro wadich gi pesa ni matin ama wadich gi pesa ni mang'eny Mm. but ipromote wa to wabe wapromoti sama wendi dhi mbele to Aha. nying life dream ema dhi mbele to Yes. sama wendi ok nyal dhi mbele nikech wadhi wagolo ni gima rach nying life- life dream ema dhi lwar Yes. wadhi client machielo kata jok madhi winji biro wacho ni ah producer no koti ni tich maler Mo- mo- koti ni tich maler. Yes. lakini so long as ni tich ler Mm. ng'at machielo biro appreciate our job to wambe wa appreciate ni ah ka client emwa ose appreciate wa kara wambe wamor Bas, an gi ji mang'eny ndani ya nyumba mawuoyono endo maniluongo ni uh, Feli Engineer. Fele wuod Kisumu owacho ni en ok oja Kajulo, en owuod Kajulo. Owacho ni kopo ni winjo ka ng'ato luonge ni ija Homa Bay, mano ng'e ni nobi kodi. Wach ni awuod Homa Bay, mano nyiso ni in kanyo origin, uh, yani in kanyo by origin, in kanyo by origin. Kawuono kaka pile nyako Ramoga Jwang' kaka inena kumiwinja no endo, gima medo koni ni tich adek ka tich adek, ing'ama samoro kawuone kineno wa mokwongo, wamedo paro ni ni tich adek ka tich adek Wakelo ni chenro ma idendo gi dho ngere ni program mabiro ni every Wednesday kaka adendo gi dho wagunda kanyo endo but dho amaler wacho kacha cha ni tich adek ka tich adek chakre saa ariyo otieno wan kacha cha endo ang'a makelo ni chenro ni endi idenda ni MC Obarinash kawuono alimo Live Dream Studios en studio maler ahinya kendo nitie gik ma project motimona mopogore opogore Nowachi ni ng'ama konyi ema ikonyo, ng'ama weri ema iwero. Kasto nitie moro mawacho mamit ni thum be chogo mana ng'ama nitiere. Oyie losona gik moko, wan bende wanyalo promote. In upcoming artist, downgoing artist, or confused artist, and any other types of artist, you can come here. Samoro in confused, but kibiri timo ka, you will come to realize your potential samoro in down going kitimo ka ibiro po kichako ibedo ng'at moro ma stabilize samoro in up coming uh, inyalo timo ka mi bede bede up iweri gi coming no mi koro iwach ni an up artist an up artist coming iweri go coming isechopo an gi ji mang'eny e ot uh, engineer Yeah. uh, samoro nitie ng'ama nyalo gombo penji penjo moro mar production Eh, ing'e ni celebrity gossip opogore gi one on one Right. celebrity gossip en ni wakuodhou ka uh, wanenou koro dwa ni wakuodh producers Yeah. eh, ma producer ma kawuono wadwa ni wakuodhi to en in mibet kan adwa ni eh, wakuodhi matin koro ji, ji mang'eny nitie e ot kaendi an gi Evans Kidero 254 Mr. Evans Kidero 254 be gospel artist yeah. Onyalo bedo gi penjo moro matin wan kaendi gi MC Japeto padi wuod punda poche a man mano not born to suffer or suffocate long long time kata bilonge bilonge julal Nairobi te tinga kekni gi jomora morane wiye to gin e jomora ne chiedh gweno ok muon arita dayo moti molalo birek tugo ne layo mane tie wuode ka the youngest mc with the longest name so far ako ndani ya nyumba mm. wan ka gi arun nyuka bando wan kaendi jopong'o ot ang' nunenegi ka gibiro e kamera oh, akia ni nitie ng'at man gi penjo matin madwa ni bi openje producer be wach weche moko matin eh, kotenore gi production uh, aneno ka jakamere mokwongo oting'o bade jakamere into pod adwa keti pending in kiseting'o bade ng'ama koro mako ing'eyo nitie jomoko ma be walo eh, jakamere ting'o bade shwali ni be dwa penjo uh, producer yeah. in koro ang' ni bibede e kombi ka mondo koro joma dwa penji wawenegi situlno

Kidero. Kidero. Yeah. Eh. Mm.
Kidero en penjo mane ma kawuono iluongo ni penj mm. producer a celebrity gossip ma samoro chando ji oko kacha. Nitie jomoko ma koro osechando to onge kuma giyude producer. Wachako kawuono gi our first producer iluongo ne uh, Feli Engineer. Penjo mang'eny ma adwa penjo Feli lakini adhi penje penjo matin. Yeah. Like producers. Ang'ono ne mondo kik apenje mang'eny. Yeah. Because most of producers yeah. giwacho gana ti gikonyowa sanis moko mawuok pinygi eh? but nitiere kiwango moro ma ka gichope to giwere kod jogi eh. koro giwen gi pap yeah. koro akia gimomiyo giwen ga eh, jopap mondo nini mondo eh, jo, pro, nini wasanigi mondo lwar eh. koro akia akia ni obende nitiere jok moko mosewuok kuome mosawe e kor yo eh. eh. Ka, ah, ah, kata inya penje ni be jok mowuok kuome eh. ere kaka osewuotho kodgi nyaka kuma koro wachope yes. Koso nodhi obologi gi A- nitiere pinyruodh- nitiere wach moro ma gitiyogo kae niya Eh. ni mako lwedo Eh. ni wamako lwet msanii Eh. but mako lwedo no kiduogo ipenjo msanii nati nomak lweti kod producer fulani to n- o naparo nati anya inya mak lweta kune Eh. ng'ano dwaro mana pesa na kasamiye pesa na to bende obola abola pangala Eh, koro onge mako lwedo kanyo eh, producers kawuono yudu. Eh. Mhm. Uwuondoro ni ati utimo promotion to pesa muchamo koro wuo. Eh. No, pro- promotion, promotion kata kwa timo. Eh. Okay, producer and teach. tich mm. to njo tij production sama idwa chake mm -hmm. nyaka wang'i type of ng'ama dwa time uh -huh. nikech eh, wan gi msanii mm. msanii ni tegemea ni fall e anda thum mane mm. kech wan gi bongo wan gi genge wan gi joraga wan gi joangla nyaka jo gospel mm. giduto gigo thum te koro sama inyiso producer ni anta an gi thum adwa nagol thum wabro ng'eyo ni en thum chal nade to wadwa promote nang'o Yeah. nikech eh, nitie thum ma samoro ibiro wero gik ma Producer Temondi, between uh, between mako lwedo kod promotion, is there any two different things mopogore? Mako lwedo kod promotion. mako lwedo e promotion Aha. koro En sama- gimoro achiel. ya en ana gimoro achiel Eh. nikech sama mako lweti tiende ni anyisi ni adwa nagoli ka Mm. taketi ka Mm. to sama anyisi ni adwa promote mm. anyalo promote gi yo mang'eny mm. samoro ionge finance mm. tana nyisi ni promotion manyalo mi en ni be a record the song mm. koro after recording ni nikech asekawo sauti mari maseloso ni thum mm. mano tiende na promoti koro nitie promotion ma samoro wadwa ni mondo water jathum e redio mm. thumbe ni be mondo owinj kacha mm. to gima wang'eyo ni tero thum e redio mm. ok yot kech nyaka ing'eri gi ji achiel ariyo kucha Mano mokwongo. Mar ariyo, ofuku ema sani tiyo. Sama anyisi ni adwa tero ni thum to samoro ofuku na ok ber, abiro gocho ni manyisi ni ah, ofuku ofuku na ok ber, finance ah, mondo atimre nade? Mondo at least sama adhi neno pro, presenters to amiyogi chai moro matin mondo eka tumbi mondo mi ogo Yeah. to samoro ibiro nyisa ni ionge pesa Mhm. koro sama ionge pesa cha promotion mara manya timo ni en production Mm. koro an abiro miyi thum Mm. to apari kanye ma koro inyalo chako wacho wach moro nang'owa ni ah producer ni onge kama otera nikech ni ogolo na thum to thum ok otero na iredi ok otero na iredi But the moment mi wachna tidwa manager ni you have to guarantee everything exactly ma kata nyisa nati mondo mi pesa moro ni okone gi nyisa exactly yeah koro ing'eni kiwacho nati kidwa tero thum kucha ti duogi nyisa nati mondo inini mani ing'eni ati koro idhi against with the agreement mokwongo studio uh -huh. wan ga gi joma sign studios yes studio nyaka bed sign so long as ni adwa promote yes. nyaka ibed ng'ama osign studio uh -huh. to an gi ng'ama nyalo promote ni ng'ani wende ber uh -huh. but we mondo agol ne wer uh -huh. koro after golo ne wer tabro miye wendi nikech samoro obiro to okwaya ni producer anadwa ni mondo igolna wendani nikech samoro aonge pesa adwa ni mondo igolna wendani mane mako lwedo koro sama adhi agolo ni wer eh. at least nitie kiwango magolie eh. madhi aketie kiwango moro koro ng'ato nyalo wi ng'ato nyalo winjo duondi so from kanyo wan gi thum ni thum nyaka dhi e redio mm -hmm. ma samoro mano agreement marwa nokonikech thumno bende ok anya bet ga e oda ok inya bedo go e ot eh. aya wan gi ng'ama osain eh. sama osain gi msanii wasain kodi ni wadwa tiyo kodi yes. tiende ni everything mibiro timo ka itimo e under life dream mm -hmm. wende gi kwa golo wabiro keto gi e youtube mar life dream mm -hmm. iwinja mm -hmm. koro sama wasekete kacha cha show moro moro mibiro goyo ka in ja wangla kata in ja benga show mibiro goyo nyaki go e under life dream mm -hmm. to ka in ja gospel mm -hmm. inyalo bedo gi show show cha wanyalo finance is there any percentage ma kadhi e show onego bed nati aget to life dream bende onego bed nati get gimoro amora mibro yudo kucha mm. kata yudo siling apar to wabro poge nus nus mm. kata yudo mana siling abich wabro kawo siling but most of wasanii nikech wasanii mang'eny masewinjo nati obedo under management yeah. to giwacho nati almost 70 percent mar the producer and then 30 percent mar sani mano do you think na team sani eh, obedo nyanyasa kanyo matin an an an kanyalo chip in matin yeah. ni ing'eni nitie eh, ukweli tu isemo like uh, an ng'ama nopuonjaga the drama and everything niluongo ga ni John Chunga mm. so people are saying ni this person was using me mm. but let me ask you something ng'ato iwacho ni ati ng'ato use but ng'ani ugole scratch from nonsense when na, nobody knew you yeah. you get that you get that

Kopo ni noka ko, uh, sign contract no win jogi kia ni not onge gimi loss. Mm. Ngani okonyi koso ngani okonyi. Okonya. A day a sign contract. Akao 40 a me 10. Mm. In 10 ni adire dire kache cha as a tool. Mm -hmm. You don't know that place. In fact, be anima tingi, ma anima kuni kate miloro. Kasto, kase promote, uh, kech ambende, mondo mi adhi ma chope shono, ingena tiyo ki pesa ni. Iwinyo. Yeah, apart from that mm. ing'eni natimo ne ng'ani ang'o kata ma koro miyo omiya shoni yeah. ing'eni nitie gik moko ma kata kopo ni ineno ka chopo e life dream kae ng'ama omiya chopo life dream kae samoro nitie gima notimo ni maduong' exactly. tani ing'eni adhi adonja donja masim mm. ineno gini like in kawuono ichopo dok an ma direct ni bi kama mm-hmm. kama koro yeah. kare na sign contract moro mm. ma in mibiro timo ka nyakwa yiere gima nyako accept yeah. ng'ani okonyi koro onego bed niya ichaki go kwano ni o oh, nawinjo ni ng'ani okawo 50000 oh, noningo bed kata ni kokawo marach ahinya to nokawo kata 30 omiya kata nomiya marach ahinya nomiya, nomiya kata 20 this person kopo nobedo kodi piny okoni kumoyayi mondo mi nochop kodi deal mm. inya kawo kata 10 no ichak imiye koni chak kuongi los moro wabiro chamo mm. koro mano be nyaka wayiere to under management hey. Eh. do you allow artist dhi timo collabo kod ng'ato ang'ata without your authority.
Iti, mano koro luwore ga gi msani mwa saini ka ok asaini uh, tinyalo timo kolabo gi ng'ato ang'ata you, you signed to sama saini uh, eh. sama idwa timo kolabo nyaka iwachna uh eh. -huh. nikech eh, samoro huenda wendi unyalo timo kolabo to wendu it uh mm. -huh. to nikech ikia uh mm. -huh. ng'at mutimo go kolabo chema biro chamo tumi to sami nyisa tabro nyisi ni okay sama udwa timo gini dhie step ni gi step ni gi step ni at least Christ. Ka thum owuok to ubiro neno kaka ushare to udhi pogo nus nus. Oh. Yeah.
Kanyo odoko ma final. Alright, mana kaka winjo no endo wane celebrity gossip kaka wuono to ket engineer e tago maliet ineno kaka oswing no endo medo liet omera. Oliet omera. Ah, uh, joma ng'eny pod gipenjo. Aneno MC Japeto padi wuod pona poche. Japeto kuja karibu. Kuja karibu hivi penje. Evans ose. Hey, Evans rino na manade. Hey, Evans bwana. Eh, eh, eh, Okarendo na sana. No, Evans kapo kede con Yogo, con Yogo subscribe ni bwana. Okay, for fans mago mar Nash. Eh. Akwayo mokwongo before akwawu. Eh. Adwokono erokamano maduong' ahinya. Uh, and then Feli Feli mm. uh, life dream studio mm. dhano bi mang'eny sana yes. alafu an an kidero yon evans odhiambo kidero mm. i'm a gospel artist by the way yeah. awero mm. vernacular which is dholuo kod kiswahili asto ntiere moro kanyo madwa drop mar english mm. mabiro soon kora kweya kweya kaka supporter mago nash omar nash Eh, mondo ibed machiegni mondo ka gini bed bedo machiegni drop, kobedo drop to luor kuomi. to luor kuomi and before that eh. Dhi dhi YouTube kanyo eh, eh. many Evans Kidero 254 mm. Evans Kidero 254 i subscribe to my YouTube channel thumen kanyo ma ogwedhi gima do wacho maduong' nati kata wan mana jothum mawero kata secular kata gospel especially like me kuom in ng'ama winjowa yud message e thum kik ing'i gik mwatimo message kanyalo gwedhi kata nyalo mori e midhigo mang'eny mag nini go tiweri go kende nyasaye dhi gwedhu
nyako ramogi pod wadhi mbele gi chenro ka koro to wan e hamu ya mwisho kaka iwache gi kiswahili aneno ka chakwa tieko nikech ah, ah, piny olil wadwa dhi kuonde kuonde japeto bodonjo wacho ni embe nyaka koro penji embe koro nyaka openja penja japeto oh, karibu sana mokwongo kod jogi nyingi ing'e ni jo- Ba- Yes, eh.
Jogi- Mane kuma narito ka nyinga no. Eh. Very important kabisa. Eh. Gi nyinga giluonga ni MC Japeto. Kata Japeto padi wuot prapoche. A man mano not born to suffer or suffocate lorot a man. Terebo kata bilonge bilonge. Jiola Nairobi te tinga ke krik jomoran e wiye to wane jomoran. Chieth gweno ok monda dita winj ni sama dawe to break. Olo lach nyaka ti wuode the youngest MC with the longest name so far. Ibiro ketho kom. But koro a- Ibiro ketho kom. a- a- Kibawe, a- sina tabu, sina tabu. Yeah. You must go left and right. Koro ka duogo left kama ah, wa konga mo struggle in feeling gay. Yani ne pok wa mosore. Ne pok wa mosore mana kuneno. Koro feeling gay. Yeah. An gi question achiel kata ariyo mana kende ka ng'eny. Yeah. An gi question ma the direct kuomi as a producer. How do you get to handle sama yudo ka in gi artist ma obedo awach ni obedo ka gima en en a Christian to at the same time he relate gi this secular, secular. Yeah. you have a client ma en a Christian ma deal gi gospel then on the other hand you also have to handle this za Ohangla. Ohangla guy. Ere kaka i balance ga jogi Eh, Okay.
maonge chochni moro? Ing'e ni ng'ama oar Mm. wuotho e yo achiel. Jakristo en ng'ama wuotho e yo achiel, to Jakristo kodonjo kamoro ting'e ni ma to Jakristo. Kristo. Kaluwore gi wuoyo mare kata dimbruok mare. Mano emomiyo wanyalo ng'eyo ng'ama ja Kristo. Sama odonjo kamoro, kidwa timo ni production, tibiro winjo ka gigene gin gik moriere. To ok wawacho ni jok mago secular ok gin jomoriere. Gin be giriere. But ja secular, matamshi ma ng'ato dwa wero, kaka wan producers, mano be wang'iyoga sana. Kik mondo mi wa record nikech wadwa pesa to samoro gima idwa weronwa ok en gimoro ma ok onyal donjo e it jopiny kata mana joma dongo ok nyal winje to mano emomiyo ineno ka most thumbe mane wawinjo chon ne gin thumbe mabeyo mane nigi luor to sani endi thumbe matinde wa record kaka one producers nitie thumbe moko ma uchafu ni eigi but nyaka waketgi e categories ni sama ibiro ka in ja gospel abro record ni gospel to ka in ja secular to abro record ni secular to mana gi under instruction ibed ni dwa wero gima ber mm. ma jopiny biro appreciate oh, manyiso ni ukwongo puodho exactly oh, manyaka chung weche man e thumi kacha yeah. mi kel wendi no kwong cheke maber mano koro ber kabisa yeah. penjo man godo mogik kacha en ni wachore wachore an awinjo kuom osiepena ni nitiere ofa moro mar thum ma timore life dream yeah. pok ayudo information moromo lakini aparo ni in e ng'ama nyalo miyo information maduong' about uh, offer moro amora ka nitie to ka nitie offer en sani thum sana sana ema sani market jo, upcoming Yeah. audio uh, nitiere jok magombo ng'eyo kacha ni eh, oringe rate mane oringe rate mane Okay, offer ma watimo under live dream mm. en ga ni nitie period ma wajaketo ga offer mm. gi pesa moro matin mm. e ok wang'awe ahinya kaka wagole ga kama kawaida mm. but wajaketo ga gi pesa moro matin ma e screen kanyo bro neno pesa mwa record ga go ka offer ntiere but normal msanii mogolo thumbe adek kuomwa wamiye ga thum achiel free mm. mano gima wandiko kaka life dream nikech wa appreciate service ma omiyowa mm. the same to kaka wambe wamiye service koro wa appreciate ga kik bed ni pesa ni mwadich go ni nyalo biro to wa record ni songs imiyo wa thumba beach apar prariyo kamano kamano to wan wachime chima to konyal timo ni ber koro wakete ga ni thumba dek to wanyalo miyi thum achiel nono at least wa appreciate go yeah aya penjo mane an godo Mogik kabisa kabisa ka koro aduoko microphone ne MC Omari Nash. Yeah. En ni kopogore gi golo thum uh, ma artist nyalo biro tigolo ne wendene. Yeah. Be ntiere ng'ato oko kacha ma kumoro gombo bedo producer kaka in. Yeah. Be ntiere thuolo mar ng'ato biro puonjore production e life dream. Okay, production
wan gi thuolo mar puonjruok production ka mm. kendo wan gi thuolo mar puonjruok keyboard mm. wan gi keyboard service ka ma kidwa biro from monday to sunday wan wayepo ga ipa mm. koro kapo ni inyalo bedo oko kanyo ni inyalo bedo gi talent chunyi gombo ni mondo igo keyboard mm. chunyi gombo mondo iwer mm. inyalo gombo go gita anything minyalo gombo ni mondo itinego kata mana nyasaye be a life dream yeah.
aerokamano kabisa an

Yeah. Very good. Mano iluongo ni MC Japeto mopenjo no endo eh, ago erokamano ahinya iwinjo kacha cha endo ni live dream is having a promotion kigolo thumbe adek achiel free kigolo thumbe adek achiel free an gimono gimora go gimono gimora go ni en sani giwacho ni bwana Omari we've realized and we have fathom and we've came to synthesize that Omari you have a talent wadwa golo ni thumbe ka koro an sani an uh, full sponsored by live dream studio yani ni, ni, ni awinja winja no ningo bed na omera nitie gik moko payment ni ati na winja winja ni nitie gik moko ningo bed na wero live dream studio as second that as their responsibility so i'm so grateful I'm, I- I'm, I'm so grateful uh, kendo chance momiya no I'll not waste it but imbe miwinjo kanyo imbe koponi ati hero mari adieri let them see because they will only retain me ka gineno change moro motimore ok ibi ok gibiri tena ka gineno ka okay, onge ng'ama fologi onge ng'ama biro onge joma limogi yaba kik umiriemba e tich tafadhali let support live dream studios kata kopo ni pesa moro remni matin wuo koda mondo ofana momiya cha ane kaka igole moro mondo timni koso nang'o Mano adier. hey, to we bere bere ni oh, an pesa tin no let us support one another today tuko live dream

studios ka ibiro nena ichopo chopo ni ne be chopo ni ayuda chopo ni ayuda an adaka taka opposite to live dream studios kanye mabiro abede pile pile wamor ahinya ma niluongo ni uh, celebrity gossip celebrity gossip is still uh, uh, a new program that has just uh, been um, put into place. People are telling us that no Omari, hey, tunapenda program, uh, program zako lakini sasa moja ya moja

Yesu mondo gine ni bwana live dream be ok en aena live dream adima mm. ji ni ot ji ni ot kama chalo lo mm. in fact we are planning next time we shall be featuring everyone in the room everyone with the, in the room courtesy of live dream studios koro fel yeah. feli ni nitiere gima iluongo nyathiwa minyalo kono joge kapok wadhi adiera adier mm, gima dongo eh. macho sip na embang' eh, eh, eh, ento wakele sama koro jigo ri University. Koro gima nyalo wacho ne mtazamaji man oko kanyo endo, Eh. chunyi nyalo gombo chopo e live dream. Mm. Wan thuolo, wayepo 24/7, watiyo tieno godiechieng' Mm. kwagero Kenya. Wadwa nwa mewo.
Chop live dream wan Kayole Junction. Kichopo Kayole Junction, Mm. kadh loka ndara petrol mar Shell, Mm. kichopo Shell kanyo endo, penja penja live dream. Mhm. Namba wa
ni piny ibro yudo e screen kanyo endo mm. namba nani kanyo endo ibro gocho wabro kawi kanyo mondo ichop e studio wabro timo ni kaka chunyi dwaro warwaki kendo warwaki mang'eny
erokamano ahinya nyakwara mogi mondo mi wakoni ni uh, the celebrity gossip ne nitie jok moko kabisa nikech gossip ok unya timo ng'ato achiel gossip nyaka bede be jok moko moluorou koro ne wan ka gi ji turi uh,

Live Dream Studio. Live Dream Studio. Yes. Giwacho ni nyaka gichope celebrity gossip. Kabisa. In ma in kanyo bwana tidwa chope celebrity gossip. Eh. Wan ka indi kayole. We wachak gi jok mono ni kacha. Uh, engineer to angne wach nyinge kutieko. Wachak gi jaber. Eh, jaber. Uh, konjo gi nyingi. Mm. Nyinga Tina Atieno. Mm. Kata Tina Facebook Atieno, yuda eh. kati Baby Wendy. Baby Wendy. Baby Wendy to.
Baby Wendy. Baby Wendy. Wakikodwa more about live dream. Imbe itiyo like team ka yes most of the time ibo yuda ka felionge anyalo kawi shell takeli kuma studio ntiere Eh. our services are the best so Aha. far Mhm. gi jok moserekod kodwa yes then wanyalo nini teri e radio ki produce song but if you are signed wabo sponsor i maber koro Okay. teme uchop e life dream studios mondo upromotwa okay mani iluongo ni eti tina To Wendy. be chaki baby. Eh? Chagi baby.
Eh, okay. Mali lungu ni baby Tina. Tina wene. Okay. Wan gi jago ma osebedo ni atiendo koro o uh, mm.
uh, yeah, uh, osebedo ni mbese ne pidho mone nopidho tike baba mos joge aya amoso jopiny manena kamoro amora ma wantiere eh. e Life Dream Studio Mhm. ma iluongo ni Joseph Noma Mm. jathum ma bende upcoming kiwacho upcoming mowuok e studio mar Life Dream Aha. ma e achiel kuomgi Okay. kilima yu- YouTube Mhm. ibiro nwang'a gi nying mar Joseph Noma Eh. e wer mar Tina Eh. so king'iya kanyo Eh, koso Otile ni nadonjo mwen. kanyo bas ok ma Weketho weche. Tinas, Tinas, Tina ge. Yeah. Dedication to Tina. nyithindo matina gi nyithindo mabeyo that's why you know, wagonegi thum Eh. aparo ni thumno nyote mowuok kendo ne en tich maler adwoko ne producer erokamano yes yeah koro Uh, amoro gi tich maka producer producer migo ne to en jamani okay producer mago ne en ma lakini ne gin ji ariyo Eh. ng'eno thura nika Eh. to ma engineer marwa Alright. yeah koro adwoko erokamano kabisa ka ok gin aparo Mm. odiochieng' machalo kama adwoko abedo ka erokamano but erokamano mang'eny ahinya eh dikachicha youtube bwana umany jamani yeah Eh. manya gi nying mar Joseph Noma Joseph Noma. Joseph Noma. Donjo mana e- Joseph, I'm telling you.

Omera, Omar Nash. Eh, msikiri Nash. Awinji ga winja. Ineno ga nena. Etoko pija. Eh? Etoko eh, eh, Upija. prisinda. Lakini kawuono an kaende nitiere osiepa mano nyisa ni mondo amaji in person. mm. Iluongo ni Nyasayun. nyasayuni Nyasayun. nyasayuni is a great friend of mine Yes, nonyisa ni amaro Omar Nash. Mm. To dongeri amanya. Eh, Nyasayun. Amose ke lweta ma nyasayun uh, oyuda ayude kawuono. eh.
Anyway, iwacho nyasayun man loka in fact that one oh Eh. A- a- an osiepa manoma kabisa Eh. koro nyiso dhano ten ati ma mondo manyo mar nash yeah an manyauru for nini yenye For ana support- promotions. promotions any support and apart promotion eh omar nash en ng'at mohero ji Eh, eh, ineno ti man kaeni eh eh? Eh. nikech eh, feli and omar nash Mm. and i'm so grateful omar yes thank you so much kwa mafans

Celeb. Follow MC Japeto eh? Comedies. Tafadhali eh? ni page, ni page. Ah, waro mkucho. Oh, na, nya, yo, okay, nyako ni uko na nini tigi moro ma wiye wil go matin. Chwad eh. nago mic mondo wache okon jo piny. Ni tigi moro ma wiye wil go matin ya watu mic kore puchu ni dhia mbele kamera kaje cha. Wiloro joge dhia dhia dhi dhi kon gi kon gi kon gi koni kamera he kon gi. Ako ne clients wa madwa timo recordings. Mm. We have daytime recordings mm. and night shift recordings. Kikuluor yeah. Eh. we work here for you we are here for you Yes. warwako u duto Eh, bas koro mi, mi injinia otieknwa mi injinia otieknwa mondo koro koro koro koro, koro, koro wadhi uru mina injinia I- injinia injinia Yeah. ah, kon joge wege joge ang'e ni dong nyaka ang'eyo jogi moro kapok otieko Yeah, mano lazima. Eh, nyaka- nyaka Nakwambia kijiko.
owuok e left wing kaendi mondo uwinj gitu. Eh, Yeah. kwa imbe imbe chaki mos ke mosa mogik ang'e ni isewuoyo mang'eny Okay. Eh.
Agone Nyasaye erokamano mm. odiechieng' ma kawuono eh. mokwongo kuom Mari Nash mm -hmm. mar loso chenro ni eh. wasebedo kwa gombo mm -hmm. to ayie ni gimoro amora kilame Nyasaye mm. ibiro time. Ah, nileme.
Yeah, exactly.
Nyaka ilam Nyasaye. Everything midwa timo you have to pray. Kok ipray ah. to ok inyal achieve. Un ma pok ineno wakanyo, un ma pod ugombo neno Omari to pok ineno, ilem. Yeah, ileme. Omari ibiro neno, ibiro romo kode dhodi ka. Eh, ileme. Eh, Koro eh, nyaka ilam Nyasaye eh. to mo- moloyo kuom mago te Mm. wago wero kamano Mm, wakwau ni mondo ubi live stream eh. page wa ni e facebook page Yes. live stream nitiere kanyo endo inyalo donjo ing'ie gik mosebedo kwatimo kanyo endo Mm, youtube yes.
Feli J Mhm. donjo e youtube kanyo endo ibiro yudo thumbe mwagolo live stream kaendi at least nyalo mi lokruok Yes. yeah.
Mm. moloyo agone agone jomolimo Erokamano nyaka wer mwalimwa te. Eh. Evans Kidero, Nyasaye mondo ogwedhi. Mm. Itimo maber kuom biro. Mm. Wago erokamano kabisa. Ondike muma ni wendo kolimi, wendo en gweth. Yeah. Wendo ge mwadwaro nikech sama ulimo wa to wang'e ni kara studio wan nigi gweth. Mm. Mano e gima unyalo namo Nyasaye kendo wanyalo kwa ng'ama ni oko kanyo. Ibende tem mondo ichopi. Be life dream. Wan Kayole Junction, Yes. kichopo Kayole Junction kanyo kilor kanyo endo, Mhm. inyalo gonwa simu Mm. ama inyalo donjo e live stream page mare kanyo endo kidonjo kanyo ibiro yudo namba kanyo endo inyalo gochonwa mondo ibi ichopi watiyo 24/7 odiechieng' gotieno ka ng'at modich odiechieng' to gotieno inyalo buk watiyo aonge mang'eny abiro weyi Eh, makore kodonjo no be ne ma ne manyowa seriously iluonge ni Harun Nyokabano. Nyokabano. Eh, inyalo eh to koro kodhi wuoyo nikech odeko. Nyako. Unyalo manye kachecha e YouTube mare Harun Nyoka Bando, Facebook Harun Nyoka Bando, Instagram, Kilogram, Milligram Harun Nyoka Bando. En aena gigo te. Wadhi wacho kacha endo kapok wamiel kech ang'e ni bang' miel to wanyalo dhi kuskus. Eh. Ma koro lore. Koro wadwa wacho kachecha te ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Kaso koro wadonjo donjo e miel. Eh, ne- Wadwa ni ne- onjunwa. ne- wadwa ni wa excuse Eh. Resto be. Ah, ah, wamiel miel maber. yawa. Ok en miel moro mra.

Bwana Kolgeni tumno nie YouTube. Tum nie YouTube.
YouTube mane?
Ah, kidwa tiyo da nying mar Joseph Noma. Joseph Noma to yeah. title mar tumno. Title mar thum iluongo ni Tina Nyamkamba. Tina